A swn i licio rhoi croeso i chi gyd i ddigwyddiad coffa sydd wedi cael ei drefnu gan swyddogion Comisiynydd y Gymraeg i gofio am Aled Roberts. Oedd yn Gomisiynydd y Gymraeg rhwng 2019 a dechrau'r flwyddyn hon. Croeso hefyd i reini o'n chi sy'n mynd i fod yn gwylio'n fyw. Um, mae yna recordiad yn digwydd o'r sesiwn a mi fydd o ar gael ar yn um, gwefan a cyfryngau YouTube. a cyfryngau cymdeithasol. Da ni'n hynod falch o weld Llinos a'r teulu yma hefo ni heddiw. Dros y cyfnod diwetha, da ni fel cenedl, fel cymuned, fel teulu a fel staff wedi bod yn rhannu atgofion am Aled. Cofio am ei bersonoliaeth egnïol a cyfeillgar a'i gyfraniad at yr iaith Gymraeg yn ystod ei gyfnod fel comisiynydd ag yn ystod ei yrfa ar ei hyd. Mae teyrngedau niferus a chynnes wedi llifo i mewn i'r sefydliad. A teyrngedau mae'r teulu wedi derbyn yn tystio i'w boblogrwydd o, ei allu i ymwneud â phobl, ei gymeriad hoffus, ei angerdd dros yr iaith, a'i weledigaeth gadarn i sicrhau thwf a'i ffyniant. Da ni di clywed teyrngeda hyfryd hefyd gin i ffrindiau a'i gyfeillion yn sôn am ei anger tuag at yr iaith yn ei gymuned ei hun yn y Rhos. Ei gyfraniad at fywyd a diwylliant ei ardal yn y stiwt, y capel a'r côr. Roedden nhw i gyd yn dod â lot o fwynhad iddo, a nhwtha yn yr ardal yn cael budd ac yn elwa o'i bresenoldeb o. mewn cymaint o ffyrdd. Er, er y sôn am Rhos, un o'r pethau cyntaf ddudodd Aled wrtha fi oedd sôn am siars gafodd o gin i nain rhyw dro. Cofia! Mae bachgen o'r poncie wyt ti, nid Rhos uffern. A dwi'n meddwl bod hynny yn testio sut fath o ddyn oedd o, dyn traed ar lawr, doedd o ddim yn bwysig mewn unrhyw ffordd ac oedd o efo ni i weithio. A fel staff Comisiynydd y Gymraeg, oedden ni wrth yn bodd yn cydweithio fo fo. Roedd o'n deg, ond yn gadarn, yn gadarn i erweiniad, yn awchu gwaith. Hawdd gwneud efo fo hwyliog a chymdeithasol bob amser. Ac o'r cychwyn, oedd hi'n amlwg i ni bod o'n ddyn pobl. Mi oedd y steddfod yn bwysig i Aled. Fodd cadeirydd pwyllgor gwaith Steddfod Wrecsam yn 2011, a mi oedd o hefyd yn weithgar iawn efo Steddfodau bach. Mi fuodd yn gadeirydd pwyllgor gwaith Steddfod Powys, ddigwyddodd yn y Rhos lenni hyd ei farwolaeth. A mi oedd Aled yn ei elfen mewn Steddfod. Tro dwytha i ni fod hefo'n gilydd oedd yn y Steddfod yn Llanrwst yn 2019, a mi ffendio ni fel swyddogion bod cerdded o un pen i'r maes i'r llall efo Aled yn amhosib bron. Cymaint o bobl oedd isio stopio i gael sgwrs efo fo. Oedden nhw isio sgwrs, rhannu profiad neu rhannu cŵyn. Oedd o'n medru siarad efo pawb a oedden ni'n gwybod pryd hynny bod Aled yn newydd i'w rôl ac yn mynd i ddod â rhyw newydd'deb i'r sefydliad oherwydd bod o wedi deud yn glir wrtha ni mai pobl oedd calon y sefydliad iddo fo, bod o'n cychwyn ag yn gorffan efo'r cyhoedd. Ond cyn yr Eisteddfod, ac a deud y gwir, swn i'n deud mae seibiant o Steddfod Llanrwst iddo fo, yn y pedwar mis cyn hynny mi deithiodd o Gymru gyfan i siarad efo pobl ym mhob man. oedd o eisiau clywed profiadau mewn ysgolion, colegau, efo'r ffermwyr ifanc, clybiau dart, corau, bu oedd o mewn carchardai, bu oedd o'n siarad efo rhieni, disgyblion ysgol, ffermwyr, a fu oedd o mewn cartrefi gofal. Ac yn glir iawn, oedd o'n amlwg bod o'n deall be oedd pobl yn ddeud ac yn gwrando ar y negeseuon ac oedd ganddo fo ddawn wedyn o ddod yn ôl i'r sefydliad wedi gwrando ac adnabod problemau oedd o'n gallu gwneud rhywbeth yn ei cylch. Ond mi ddath y pandemig a'r cyfnod clo, a mi oedd Aled yn poeni am yr effaith oedd hynny'n gael ar ddiwylliant, ar bethau fel y steddfod, ond hefyd ar bobl yn maes iechyd a gofal. Felly, yr hyn oedd rhaid i ni wneud fel swyddogion oedd gweithio, a dal i weithio, i roi i weledigaeth ar waith, am i gadw addolygad barcud ar y maes iechyd a gofal yn ystod y cyfnod pandemig. Ym mis Medi 2011, mi gyhoeddodd o adroddiad am ddefnydd o'r Gymraeg ar draws y sector cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo. Ac er bod o'n cydnabod yr effaith enbyd a yr cyfnod heriol oedd y sector iechyd wedi mynd trwyddo, oedd o dal i osod disgwyliad bod y sefydliadau hyn yn meddwl a cryfhau sut oedden nhw'n meddwl am y Gymraeg a sut oedden nhw'n mynd i ail godi at y dyfodol. A mi oedd i allu fo fel cyfreithiwr yn amlwg yn ei waith wrth iddo fo reoleiddio. Oedd o'm yn nyrfys, do' 'na ddim nyrfusrwydd o gwmpas o wrth wneud penderfyniadau gorfodi, penderfynu pryd i ymchwilio, pa gamau gorfodi i gosod ar sefydliadau fel bod nhw'n newid i ymddygiad ac yn cynnwys y Gymraeg yn eu gwaith. Mi ymyrrodd o mewn adolygiad barnwrol, uchel lys. Mi ymyrrodd hefyd ger bron y Llys Apêl, pan oedd angen dehongli deddfwriaeth dwyieithog Senedd Cymru. a mae o wedi dadlau mewn sawl achos sydd 'di mynd i dribiwnlys y Gymraeg, a mi fysa fo 'di bod yn falch iawn o'r dyfarniad gafodd ei gyhoeddi wythnos dwytha o'i blaid o. Ond yn ogystal â bod yn gyfreithiwr, mi oedd o hefyd yn wleidydd yn y swydd. Ac yn haf ugian ugian, mi gyhoeddodd o adroddiad oedd yn pwysleisio pwysigrwydd datblygu gweithlu addysg ddwyieithog i Gymru. Oedd o'n galw am strategaeth i sicrhau hyfforddiant addysg gychwynnol ar gyfer athrawon a sgiliau i holl athrawon a darpar athrawon. A mi fysa wedi bod wrth i fodd eto yn gweld y Llywodraeth yn gwrando ar ei alwad pan gyhoeddwyd y strategaeth yn mis Mai. Ond yn abod Aled, mi fysa fo wedi bod eisiau gryfhau o. Mi gyhoeddodd hefyd y gwleidydd ynddo eto ddogfen maniffesto ar gyfer etholiadau 2021, a mi oedd o'n galw adeg hynny am gynlluniau penodol, nid yn unig i ddatblygu sgiliau y gweithlu addysg, ond hefyd sgiliau tu hwnt, blynyddoedd cynnar, ôl 16, iechyd, gofal, a mi oedd Aled, wrth gwrs, yn arfer bod ar Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru. a felly oedd o'n eithriadol ymwybodol o bwysigrwydd darparu gofal drwy'r Gymraeg i bobl oedd mewn gwendid. Yn hydref ugian 21, mi gyhoeddodd hefyd adroddiad pum mlynedd ar sefyllfa'r Gymraeg. Oedd o'n benderfynol bod angen defnyddio yr adroddiad er mwyn newid sefyllfa'r Gymraeg am y pum mlynedd oedd i ddilyn. A mae lais o'i glywed drwy'r adroddiad yn glir. Mae o'n pwysleisio bod yr iaith ddim yn bodoli mewn gwagle, mae'n gyfrwng byw, bod angen dwyn pob gwleidydd yng Nghymru, pob un o'r Gweinidogion, i gyfri mewn perthynas â'r Gymraeg, a mi oedd y ffyrdd o fynd ati i wneud hynny ar ôl cyhoeddi'r adroddiad yn dangos i brofiad gwleidyddol a'i feddwl gwleidyddol craff. Do'dd o ddim yn un i fod yn segur, ac yn y misodd ola mi fuodd o'n pori hefo ni fel swyddogion drwy ymatebion i gynllunia strategol addysg Gymraeg yr awdurdodau lleol, achos mi rydan ni fel corff yn ymgynghorau statudol. Cyfundrefn newydd ydi'r un sydd newydd basio a'r holl gynllunia, 22 ohonyn nhw sydd newydd i cyflwyno, Maen nhw'n rhan o gyfundrefn cwbl newydd, a mi oedden ni fel staff yn rhyfeddu gymaint o ddynwybod am ysgolion oedd wedi bod i rhan fwy o'n nhw, dwi'n meddwl, wedi trafod y problemau ac yn deall y problemau. Fis hydref llynedd, mewn podlediad arbennig, mi ddiwydodd o'n glir iawn nad mewn amgueddfa oedd yr iaith i fod. oedd hi'n iaith fyw oedd yn haeddu cael ei dathlu a'i defnyddio, a mi roedd ei angerdd a'i benderfyniad yn y cyfweliad yn amlwg. Ac wrth feddwl am y ffordd orau i goffáu Aled yn y sesiwn yma, da ni wedi bod yn ystyried mae un o'r pethau fysa fod i licio ydy bod ni'n defnyddio'r cyfle i symud yr agenda addysg yn ei blaen ac i gyplysu hynny hefo yn hawydd ni i sicrhau ffyniant y Gymraeg i genhedlaeth ifanc o siaradwyr. Fel dwi eisoes wedi pwysleisio, roedd gan Aled ddiddordeb y profiad ar draws nifer o feysydd polisi yn ymwneud â'r Gymraeg, ond er hynny addysg oedd y maes oedd yn agos iawn at ei galon, a roedd o'n angerddol ynghylch ehangu addysg cyfrwng Cymraeg, a datblygu sgiliau pobl ifanc. Yn ystod ei gyfnod fel cynghorydd, arweinydd Cyngor Wrecsam, llywodraethwr Ysgol ID Hooson a Morgan Llwyd ac fel llefarydd addysg yn ystod ei gyfnod fel Aelod Cynulliad, mi ddatblygodd Aled arbenigedd ym maes polisi addysg Cymru. A dyma pam y penderfynodd Llywodraeth Cymru yn 2017 gomisiynu Aled i arwain adolygiad brys o'r cynllunio strategol y Gymraeg mewn addysg. Ac yn dilyn cyhoeddi adolygiad arwyddocaol, Aled fu'n arwain y gwaith o weithredu argymhellion yr adroddiad drwy ddarparu cyngor i'r Llywodraeth ynglŷn â'r newid deddfwriaethol y byddai hangen er mwyn gwella sail cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. a 'dy hi ddim yn ormodiaeth felly i ddeud bod gwaith Aled wedi arwain at ddatblygiad polisi cenedlaethol ynghylch ehangu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y maes addysg. Nid yn unig mae ffrwyth y gyfraniad i weld yn y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg, ond hefyd ym mhenderfyniad Llywodraeth i gyflwyno Bil Addysg Gymraeg yn ystod y Senedd bresennol. Mae gweledigaeth a syniadau Aled am addysg cyfrwng Cymraeg wedi gadael ei marc, a heb os, wedi cyfrannu yn sylweddol at sicrhau bod modd i bobl ifanc Cymru gael y cyfle i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau. Mae gwaddol ei waith yn y maes hwn yn rhywbeth y dylai deulu ymfalchïo ynddo ac yn rhywbeth da ni fel cenedl, yn mynd i fod yn ddiolchgar amdano am flynyddoedd i ddod. Ac yn y cyd-destun yma, dwi'n falch heddiw bod gennym ni gyfle i barhau i gwaith pwysig, Aled. Da ni'n mynd i gael trafodaeth panel am y Gymraeg yn y chweched dosbarth, a dwi'n meddwl bod o'n syniad da i ni gael y drafodaeth yna yn y ffordd oedd Aled yn cael trafodaethau bob amser, yn onest, yn heriol, yn adeiladol, ond hefyd yn hwyliog a charedig. Diolch. Wel, diolch yn fawr iawn Gwenith am y deyrnged yna yym sy'n crynhoi cyfraniad gwerthfawr wnaeth Aled i'r iaith Gymraeg, ond hefyd yn fwy cyffredinol ynglyn â'r hyn mi oedd Aled yn ei wneud ym mhob agwedd o gymdeithas y bu'n rhan ohoni. Mi fyddeswn i'n hoffi ategu'r hyn wedodd Gwenith hefyd, a chroesawu chi fan hyn i Babell y Cymdeithasau ar Faes y Brifwyl. Croeso i Dregaron. Um, trafodaeth fydd hi i drafod y maes polisi oedd yn agos iawn at galon Adet a Aled wrth gwrs, sef addysg. Ac mae cyfraniad y sector addysg i weledigaeth y Llywodraeth dros yr iaith Gymraeg yn gwbl allweddol. Mae rhaid sicrhau bod cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc sydd yn gadael yr ysgol yn siaradwyr Cymraeg hyderus, yn barod i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau nhw bob dydd. Nawr, rhan gwbl allweddol o'r strategaeth yw sicrhau dilyniant effeithiol rhwng cyfnodau addysg gwahanol, ac mae hynny'n arbennig o wir wrth i bobl ifanc symud o'r sector statudol i addysg ôl 16 ac addysg uwch, y cyfnod holl bwysig yna wrth gwrs sy'n pontio y byd addysg a'r byd gwaith. Nawr, yn anffodus, mae ystadegau diweddar yn dangos yn glir y llithriad ieithyddol sy'n digwydd yn y cyfnod yma, lle mae nifer sylweddol o bobl ifanc Cymru yn colli gafael a hyder yn eu sgiliau Cymraeg. Mae'n galonogol gweld felly mae un o flaenoriaethau strategol y Llywodraeth yw sicrhau bod llai o bobl ifanc yn colli eu sgiliau Cymraeg wrth symud o addysg statudol i addysg bellach ac uwch, a bod rhagor ohonyn nhw yn cyrraedd canol eu hugeiniau wedi dal gafael ar yr iaith. Nawr te, heddi, i ni ffodus dros ben i gael panel o arbenigwyr. Dwi'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n edrych braidd yn nyrfys ar hyn o bryd, ond dwi'n siŵr mae ganddyn nhw'r wybodaeth i gyd ar ein cyfer ni y prynawn yma. Um, a'n bwriad ni yw trafod sut gellir cyflawni hyn, sut mae modd cyflawni'r ffaith er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i ddefnyddio'r Gymraeg ac yn ymfalchïo yn eu Cymraeg wrth bod nhw'n symud o'r byd addysg i'r byd gwaith. Um, bydd y panel yn trafod y rôl y chweched dosbarth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y cyd-destun yma, ac hefyd sut mae modd cydlynu'r ddarpariaeth yma a ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd yn cael ei gynnig mewn colegau addysg bellach. Felly, gyflwyno'r panel i chi. Chi eisoes wedi cwrdd â Gwenith, wrth gwrs, sef Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg. Wedyn, drws nesaf at Gwenith, mae gennym ni Angharad Mair Roberts. Angharad ydy Cyfarwyddwr Datblygu Dwyieithrwydd, Adnoddau Dysgu a Sgiliau Grŵp Llandrillo Menai. Drws nesaf at Angharad wedyn, mae gennym ni Dr Llinos Jones, sef Prifathrawes Ysgol Bro Myrddin, a mae hi yma ar ran CYDAG, sef Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg. Ac yna drws nesaf fan hyn, ata i, Mania Good, sef Llywyd Cenedlaethol, ECAC. Gallwch chi groesawu nhw os gwelwch yn dda. Wel, rhyw drafodaeth banel, rhyw hanner awr fydd hi mewn gwirionedd, ond cyn yn bod ni'n cychwyn ar y drafodaeth honno, dwi'n falch iawn o gweud byddwn ni'n dechrau drwy ddangos fideo byr i chi ar y sgrin sydd tu ôl i ni fan hyn, er mwyn clywed barn a phrofiadau rhai sydd yn ganolog i'r holl drafodaeth yma, sef pobl ifanc. Ac yn fwy penodol, pobl ifanc o'r ardal hon, ardal Ceredigion, Bro'r Eisteddfod. O glywed Gwenith yn pwysleisio mai barn Aled oedd y dylai'r cyfan ddechrau a gorffen gyda'r cyhoedd o ran yr hyn oedd y swyddfa yn ceisio i wneud, na sgen i ddim amheuaeth o gwbl fydde wedi cytuno ynghylch y penderfyniad i flaenoriaethu i safbwynt nhw, felly fe drown ni at y sgrin am ychydig funudau. Mae'r iaith Gymraeg yn rili bwysig i fi oherwydd mae nheulu i gyd yn o deulu Gymraeg a fi'n credu bod siarad Cymraeg yn y chweched dosbarth yn hanfodol iawn. Dwi'n falch iawn o gallu siarad Cymraeg. Um, cyfes i fy ngeni yn Lloegr, um, felly uh, Saesneg oedd iaith cyntaf fi, a wedyn symud i Gymru ac Yym, oedd e'n peth ddelfrydol i fi, gallu dysgu'r iaith a mynd i ysgol yym trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, yn fy marn i, mi ydw i'n falch iawn i allu siarad Cymraeg, mae wedi dod efo llawer o gyfleoedd i mi yym i fod yn ddwyieithog, a mewn bywyd dw i'n ffindo hwn yn sgil bwysig iawn i allu siarad yn rhugl yn y ddwy iaith. Dwi'n mor falch dwi wedi gallu cael y cyfle i wneud addysg trwy'r Gymraeg oherwydd dwi'n siarad Cymraeg adre a dwi'n gallu jyst cario mlaen wneud hynny pryd dwi'n yr ysgol a byddai'n gallu cario mlaen neu na os byddai'n dewis mynd i prifysgol yng Nghymru. Fi'n credu bod wneud addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi lot o cyfleodd i chi a gallu agor dryse ym mhob fel agwedd o fywyd ysgol, o fywyd tu allan a neud lot o gweithgaredde allgyrsiol megis y CUFI. Mae hybu'r iaith Gymraeg yn rhywbeth rwy'n teimlo'n gryf tuag at ac rwy'n um, unigolyn sydd yn rhan o'r Clwb Cymreictod Cymraeg yma yn Ysgol Bro Pedr. Mae yr awyrgylch sy'n cael ei greu o fewn yr ysgol, achos bod yn Gymraeg, mae fe'n un glos um, a mae pawb yn siarad ymlith y Gymraeg a mae fe'n sicr yn rhan o'n hunaniaeth ni o fewn yr ysgol. Felly, mae sicrhau bod ni'n atgyfnerthu'r iaith Gymraeg yn rhywbeth dwi'n teimlo'n gryf tuag at, yn enwedig pan yn ceisio dangos esiampl i'r rhai ifanc. Mae'r ethos Cymraeg yn ofnadw bwysig o fewn yr ysgol. Yn ni'n trial hybu y Gymraeg fwy yn y gallu, a mae'r chweched yn cymryd rôl hanfodol yn o trosglwyddo'r Cymraeg i fewn i'r disgyblion ienga'r ysgol. Mae llwyddiant y chweched dosbarth um, yn holl bwysig ar gyfer uh, llwyddiant a ffyniant gweddill yr ysgol. Yn gymdeithasol hefyd, mae, mae yn rhoi, um, mae'n rhoi'r Mae'n cyfoethogi cymuned yr ysgol trwy gael yr aelodau hŷn yna o'r cohort gyda ni. Mae'r byd gwaith hefyd yn galw am fwy o unigolion sydd yn meddu'r iaith Gymraeg, sydd yn hyderus i ddefnyddio'r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd, ac felly mae dyletswydd arnon ni fel darparwyr addysg a fel Chweched Dosbarth i sicrhau ein bod ni'n paratoi myfyrwyr sydd yn hyderus yn defnyddio'r iaith ac sydd yn barod i fod yn ddinasyddion hyderus yn y Gymraeg. Ar ôl y chweched, fi'n gobeithio mynd ymlaen i brifysgol i astudio addysg gynradd gyda sac. Yn sicr, fi'n credu bydd hwn, y bydd y Gymraeg a'r sgiliau fi wedi meithrin trwy fynd i y chweched yn y gyfrwng Gymraeg yn ddefnyddiol iawn i fi. Wel yn fy sefyllfa i mae gennai tair iaith, dwi'n dairieithog, Groeg, Cymraeg a Saesneg, a mae'n agor nifer fawr o drysau i'r dyfodol a'i gwahanol gyrfaoedd sydd ar gael i mi neu unrhyw un arall. Byddai cael yr iaith Gymraeg yn ddelfrydol i fi ar gyfer y byd meddygol achos byddai'n gallu siarad i cleifion yn y Gymraeg yym os maen nhw eisiau ac yym byddai'n gallu bod yn rhan o'r cymuned Cymraeg o fewn yym ysbytai a llefydd fel yna. Mae hefyd yn fantais mewnol, dwi'n gallu, dwi'n teimlo'n fwy cyffyrddus ac yn fwy hyderus yn fy hun yn gwybod fy mod i efo'r mantais yma. Mae'r ffaith fy mod i yn gallu siarad Cymraeg yn sicrhau fod gyda fi'r hyder yma i barhau i siarad, yn enwedig yn y byd gwaith a yn enwedig yn fy nyfodol. Fi'n credu bydd y sgiliau dwyieithog sydd gennyf fi a llawer ohonyn ni yn y chweched dosbarth yn helpu ni gyda ein gyrfaoedd oherwydd mae llawer ohonyn ni moyn aros yng Nghymru i gael swyddi a bydd y sgiliau dwyieithog yna yn bendant yn helpu ni gael swyddi. Wel ie, gai ategu ar hyn, mae ni wedi dweud yn y sgrin, sef diolch i ddisgyblion a, a, a staff ym Ysgol Bro Pedr uh, ac Ysgol uh, Gymunedol Penweddig. Mae gennau ddwy sydd yn Ysgol Penweddig, digwydd bod, ac yn aelodau y Clwb Guts, sef yr hyn sydd yn, yn ceisio yn mynd fyna er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg. Ga i droi at y panel? Sawl cwestiwn a sawl pwnc fyna yn gallu codi gan y bobl ifanc, ond sy'n ni'n dechrau'n bach fwy cyffredinol, rhywbeth oedd yn cael ei godi drwy'r o tro wrth wrando ar yr hyn oedd yn y fideo, sef y balchder sydd ganddyn nhw yn yr iaith Gymraeg, a hefyd y bwysigrwydd i allu parhau mewn addysg cyfrwng Cymraeg hefyd. Chymod, Ga i ddechrau falle gyda tithau Angharad yn, yn Coleg uh, Llandriso. Tod, sut fydde ti'n esgluro felly um, arwydd y cad dosbarthiadau chwech yn galluogi dilyniant mewn addysg cyfrwng Cymraeg a hefyd yn nghyd-destun gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer yr iaith Gymraeg hefyd? Uh, o dre siarad am, mae'n siŵr, y gwahaniaeth, achos yeah. ymhrofiad gwaith i wedi gweithio mewn coleg a ddysgu. Ond y, y ddoi beth wedyn, ie. Yeah. Ie. Yeah, um, mae profiadau nhw'n wahanol iawn pan maen nhw'n dŵad i'r coleg a a dan ni ella ddim yn gweld gymaint o'r balchder 'na lle dan ni'n gorfod trio yym meithrin y balchder a trio cael nhw i sylweddoli pwysigrwydd eu sgiliau nhw yym ac ella lle lle yy yn yr ysgol pan maen nhw mewn sefyllfa chweched dosbarth lle maen nhw'n cael eu trochi ma' popeth yn Gymraeg. Mae'n bosib fod hwnna um, yn, yn lot fwy naturiol ella, yn yr amgylchiadau yna. Oeddi'r plant wedyn troi at y chi ac yn, ac yn ceisio sicrhau bod hynny yn parhau wedyn pan maen nhw yn y colegau? Mae yna rhai yn, mae yna rhai yn, yn, um, chod, yn llai parod ella, a, am, yn, yn swydd yn job ni ydi wedyn. i helpu nhw i sylweddoli ma' ganddoch chi'r sgiliau 'ma. Mae'n andros o bwysig bod chi'n parhau hefo'r sgiliau 'ma a s- helpu nhw i sylweddoli pa bynnag faes maen nhw 'di dewis mynd i mewn iddi yn y coleg, yym os ydy o'n faes gofal, wnaethoch chi sôn am gofal fel fel maes blaenoriaeth, yym er enghraifft, bod bod o'n hanfodol bod nhw'n parhau hefo'r sgiliau hynny. Yym felly ia mae'n amrywiol yn y colegau a mae'n gallu dibynnu pa chimod lleoliad y coleg hefyd. yym ella fwy gorllewinol, ma' 'na fwy o siaradwyr Cymraeg, a mae'n haws ella cael dosbarth efo mwy o siaradwyr Cymraeg mewn dosbarth efo'i gilydd, fwy dwyreiniol, ma' hwnna'n fwy heriol. Lle eto yn yr ysgolion, os ydyn nhw i gyd yn rhugl mewn un dosbarth, yym mae o'n sefyllfa yym 'swn i'm yn deud bod o'n haws, mae'n wahanol a ma'r ethos yna yn yn yn yn yr ysgol dydy. Felly, os ydych chi felly, gan fod gennych chi addysg cyfrwng Cymraeg o, o 11 nes bod yn ddeunaw mlwydd oed, ydy'n haws i chi i gael yr ethos yna a'r balchder sydd gan a- ag i feithrin hynny o fewn disgyblion yn yr ysgol? Yn aml iawn, mae, mae, mae plentyn yn mynd yn fwy balch o'u Cymreictod ar ôl gadael yr ysgol. Achos, chimod, os y'ch chi'n cofio amser o'ch chi yn yr ysgol, os y'ch chi'n gweud, os athro'n gweud wrthoch chi, mae rhaid i chi wneud hwn, o'ch chi'n wneud rhywbeth arall, yn do'ch chi? A chimod, fi'n meddwl bod y sefyllfa hwnna'n debyg iawn yn unrhyw ysgol, Yym, ond, yym, ma' 'na falchder, ma', ma' 'na, yym, d- dwi'n meddwl bod 'na newid wedi bod, achos ma' 'na fwy o bwyslais nawr ar be' sy'n bwysig, yym, yym, arwyddocâd, yym, bod yn ddwyieithog, ar ôl gadael yr ysgol, ma'r mentrau iaith yn, yn allweddol yn hyn, ma' Gyrfa Cymru ac yn y blaen, a fi'n teimlo bod y plant yn, yn teimlo fwy o werth i beth sy gyda nhw ar hyn o bryd na beth o'n nhw falle, falle deg, deuddeg mlynedd yn ôl. Ond beth sy'n bwysig, chimod, ambell waith chi'n cael, O! mae'r prif athrawon neu athrawon yn dweud, O! maen nhw'n siarad, ca- maen nhw'n siarad Saesneg ar y coridor, trwy'r amser! A chi'n meddwl, Wel, ydyn, ond mae rhaid trial newid, mae rhaid i'r ethos newid, mae rhaid... achos mae pob cohort yn wahanol. Allwch chi ddim beirniadu un wrth y llall, chimod, mae rhaid i chi i beidio digalonni a mae rhaid chimod, herio nhw, a fi yn meddwl bod nhw'n gweld fwy o werth i'r Gymraeg, achos mae 'na fwy o swyddi allan yna sy sy yn gofyn am Gymraeg, a maen nhw'n gweld mantais defnyddio'r Gymraeg ym mhob swydd. Chimod, chi'n meddwl am sut mae yym yym fel, chimod, rhywun sy'n cefnogi pêl-droed, fi'n gweld ambell i grys fan hyn heddi nawr, chimod, mae'r mae'r ffaith bod y Gymdeithas Bêl-droed wedi gyrru yym Cymreictod, mae hwnna 'di wneud byd o wahaniaeth i ni fel ysgol, fi'n gweithio chi nawr. Achos mae 'na bobl fan'na sy'n gweld wirioneddol gwerth y Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Mae hwnna, chimod, bod 'na dych- bobl fel yym yym pêl-droedwyr eitha' enwog yn yn mynnu siarad y Gymraeg, a wedyn ma' hwnna yn yn gweithio i ni hefyd fel ysgolion. 'S 'dyn nhw ddim bob amser yn gwrando ar benaethiaid. Ie, na, 'dyn nhw ddim. Mae hwnna o brofiad. Cyfeirio at beth oedden nhw'n sôn fan'na ynglyn â a beth oedd Llinos yn gweud ynglyn â'r ffaith bod y fab- wel y balch 'na ddim yn dod. Un peth arall oedd oedd yn cael ei bwysleisio oedd y, y teimlad mae o berthyn i gymuned Gymraeg yn yr ysgol hefyd, yn dweud, ni amlygu hynna yn y fideo. Nid yn unig fod rhyw fath o ddiwylliant Cymraeg fan yr ysgol, ond bod e'n agor y, y drysau i gymunedau tu allan i'r ysgol fyd, yn dyfe, y ffermwyr ifanc, yr ysteddfodau ac yn y blaen. Chymod? Chi'n credu, a, a profiad, profiad um, athrawon uh, fel sydd gennych chi fan hyn, Mia, chymod, yr y diwylliant a'r ethos yna, um, y cyfrwng Cymraeg yn creu unigolion Y'ch chi'n credu sydd yn yn fod yn fwy tebygol o tebygol o ddefnyddio'u Cymraeg wedyn tu hwnt i addysg? Yym, dwi'n meddwl bod y cwestiwn yna wedi cael ei ateb chydig bach yn barod, dydy, mae'n eto'n dibynnu ar y dys- y disgyblion eu hunain. Mae rai ohonyn nhw yn amlwg yn mynd i yym mynd i fabwysiadu'r Gymraeg, ond mae'r eraill falle'n mynd i fod yn chydig wrth ryfela. Ond beth dwi'n gweld fatha mewn chweched dosbarth mewn ysgolion, Maen nhw'n cael cyfleoedd i fagu perthynas gwahanol gyda'u athrawon, sy'n hytrach na bod o'n berthynas disgybl, athro, mae'r berthynas yn mynd yn fwy yym cynnesach falle, yn llai ffurfiol, a maen nhw hefyd yn datblygu iaith drafod academaidd mewn gwersi, ond hefyd mae maen nhw'n cael profiadau cymdeithasol wedyn y tu allan i'r stafell ddosbarth. Yym ac o ran balchder, dwi'n meddwl pan mae chibod ymwelwyr yn dod i'r ysgol, dach chi'n defnyddio Llechi Dosbarth i dywys rhieni newydd o gwmpas, a chibod yr balchder maen nhw'n ei ddangos at yr yr y gymuned, yr ysgol a at yr iaith Gymraeg yym a'r gwersi a'r yr adeilad a phopeth am yr ysgol, mae'n bleser i clywed nhw'n mynd o gwmpas. Yym a dwi hefyd yn meddwl bod y cwricwlwm newydd hefyd, Mae 'na lot fawr iawn o bwyslais rŵan dydy ar y profiadau... mm. ...a maen nhw'n cael y profiadau 'ma ac yn gobeithio wedyn bod nhw'n gallu gweld mae'r profiadau 'ma yn yn brofiadau ac yn agor drws i'r byd tu allan i ysgol a bod nhw'n gallu gweld dio ddim yn iaith jyst yn y dosbarth, mae 'na gyfleoedd yn dod gyda fo hefyd. Ie. Yym. Gallwn ni ddefnyddio Gwenith yn yn y fideo glywon ni bod yr y Gymraeg yn rhoi hyder, bod e'n rhoi mantais yy yn y byd gwaith, bod e'n rhoi sgiliau i bobl ifanc. Pa mor allweddol ydy sicrhau bod, bod y chweched dosbarth yn chwarae rhan, hynny ydi, sut mae modd y, chwarae, y chweched dosbarth sicrhau bod hynny yn parhau ar ôl iddyn nhw adael ysgol? Ie, yeah. o dwi'n meddwl bod cynnyrchu pobl ifanc sgilgar hyderus yn y Gymraeg yn allweddol. Mae gan y Llywodraeth strategaeth um, a un o'r prif dargedau ydy dyblu nifer y bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd um, o ddeg y cant i ugian y cant erbyn ugian 50. Ac mae ymchwil yn dangos yn glir i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd, mae rhaid neu mae'n bwysig bod nhw'n rhugl, dyna'r bobl sydd yn defnyddio'i. A dwi'n meddwl bod parhad addysg llawn yn Gymraeg drwad i'r chweched dosbarth yn rhan pwysig o hynny. Mae'n amlwg yn y fideo bod pobl yn gweld yr iaith yn rhan o pwy ydyn nhw a mae, mae mor bwysig bod hwnna ddim yn cael ei golli a bod ni'n cynnal um, addysg chweched osbarth. Dwi'n meddwl na'r tuedd dwi'n weld a, a rhywbeth dyn ni fel sefydliad yn poeni amdano fo ydy bod na symudiad at ganolfannau dysgu rhwng 16 a 19 sydd yn ganolfannau mwy Yym, a dydy hynny ynddo hun ddim mor nghenraid yn beth drwg, ond yn draddodiadol mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod mewn chweched dosbarth mewn ysgolion. Yr hyn sy'n poeni ni ydy dio ddim yn amlwg iawn bod yna unrhyw un yn gwneud rhywbeth am hyn, um, bod o'n ganolog mewn trafodaethau, mae yna sôn am gyfuno ac esblygu'n raddol a pendant i ddarpariaeth mwy. ond pwy sydd yn gafael yn y mater yma o warchod, ond nid gwarchod, ond adeiladu a datblygu addysg chweched dosbarth i bobl ifanc. Cos mi o'n i'n siarad efo criw o genod yn y chweched dosbarth yn Howells sydd yn dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn y chweched dosbarth oedd yn dweud os o'n i'n licio wneud rhywbeth tu allan i'r ysgol yn defnyddio'r Gymraeg A dych chi'n sylweddoli, mae yna lot o waith i wneud i adeiladu ar um, ddarpariaeth chwech y dosbarth yn ei gwahanol ffyrdd, ond mae angen i rywun fod yn arwain a mae o'n bwysig i wneud o yn edrych ymlaen deng mlynedd ar hygian ymlaen. Rwyf wnaeth Gwenith gyfeirio ato fe, rwyf wnaeth godi yn y fideo fyd os yn amlwg, a wnest ti gyfeirio ato fe hefyd Angharad, oedd o bosib pa fath o adnoddau neu, neu gymorth fydde colegau eu hangen er mwyn sicrhau bod hynna'n digwydd mewn gwirionedd, bod yr, yr, y dip yna yn y, yn y Cymreictod ddim yn digwydd wedyn. Fel coleg, be fyddech chi eisiau digwydd? Ie, mae'n ddiddorol clywed y syniad yma o'r canolfannau, achos mae ganddo ni Yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, enghraifft o hynny lle mae y pw- ym Mhwllheli, mae mae honna'n safle trydyddol, 'di'r ysgolion ddim efo llechi dosbarth a maen nhw'n dŵad i Bwllheli i i wneud eu Lefel A yn y coleg. Yym a dwi'n meddwl bod o yn llwyddiannus iawn, mae'n safle Cymreig yym a a dan ni'n lwcus o ran yr adnoddau, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn buddsoddi ynddo ni yn y colegau dros y y chydig flynyddoedd diweddar. Mae 'na yy ma' 'na gangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ma' gennyn ni swyddogion cangen, ma'r ma'r myfyrwyr yn gallu yym enwebu eu hunain i fod yn llywyddion y Coleg Cymraeg os maen nhw isio, a trefnu digwyddiadau, gigs a phethau felly. Dwi yn meddwl, er hynny, bod 'na lot o waith dal i wneud i i allu yym rhoid y profiad 'na sydd yn debycach i chweched dosbarth iddyn nhw. Er enghraifft, ym Mhwllheli dydyn nhw ddim yn cael 'Steddfod ysgol. yym a dwi... we- o fod wedi cael y profiad yn yna fy hun pan es i iechyd a dosbarth, trefnu'r... m-hm. ...yr Eisteddfod i'r plant iau yn yr ysgol, yym mae'n brofiad gwerthfawr iawn, iawn, iawn. Er ma' ma' 'na lot o Bwllheli yn cystadlu yn y Steddfodau, yym sy'n ffantastig i'r safle hynny, a maen nhw yn trefnu sioe gerdd sydd bob tro'n digwydd yn Gymraeg, yym dydy o ddim cweit yr un fath â 'Steddfod. Felly, ella bod 'na le i gydweithio efo'r ysgolion lleol i i gael ryw fath o 'Steddfod. um, i'r ardal lle, uh, chi'n gwybod, mae yna ma wahanol bethau fydra ni'n neud. Ond o ran yr adnoddau, um, dwi'n meddwl bod mae'r gwaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn neud yn andros o bwysig ar hyn o bryd, a da ni'n gwybod bod yna fwy adnoddau ar y ffordd i, i dyfu ar y gwaith mae'r mae gangen yn ei wneud a cael y llywyddion yn ei lle i gael yr, yr stwff tu allan i'r dosbarth hefyd, achos um, er bod, um, bod mae yna ddwy her mewn ffordd, cael y staff sy'n medru cyflwyno'r cyrsiau yma yn ddwy, yn ddwyieithog, achos dyna di'r sefyllfa yn aml gennym ni, yn hytrach na drwy gyfrwng y Gymraeg yn, yn y coleg, ond yn Mhwllheli'n aml iawn cyfrwng Cymraeg ydy'r dosbarthiadau. Um, mae wedyn y stwff allgyrsiol, yr, yr stwff na sydd yn mynd i gyfoethogi profiad nhw pan maen nhw yn, yn y coleg. Um, felly, dwi'n meddwl, lot o adnoddau ganddo ni'n barod, a dwi'n gwybod mae yna fwy o'r ffordd, a mae lot fawr o waith i wneud. a cynyddu'r cydweithio 'na rhwng y colegau a'r ysgolion, fel bod ni'n gallu dysgu gan ein gilydd, dwi'n meddwl. Ie. Ardal Pwllheli'n ardal Gymreig iawn hefyd, yn dyw e? Felly, o bosib... Mae'n unigryw yn fan'na. Mae'n unigryw. Felly, Llinos, yn, yng nghyd-destun Cydag hefyd, hynny ydi, pa mor hawdd neu pa mor anodd mae'n mynd i fod i sefydliadau ôl addysg 2016 mewn ardaloedd sydd ddim mor Gymreigaidd wedyn i sicrhau yr ysgolion rheini, falle ysgolion fwy diweddar o ran eu Cymreictod, os ni'n rhoi i fel yna. Sut mae sicrhau bod ganddyn nhw'r adnoddau, be, pa fath o adnoddau fydd angen arnyn nhw? Mae yn anodd. Um, um, mae'n eitha diddorol achos oedd, oedd noson um, rieni gyda ni'n ddiweddar i rieni blwyddyn chwech. A bob blwyddyn mae'r mae prif achgen newydd a'r prif ferch yn anerch y gynulleidfa. Fi ddim yn sgriptio iddyn nhw. Bach o risg ambell waith, ond fi ddim yn sgriptio. Nath y bachgen oedd yn brif achgen dyn ni leni newydd ddechrau yy yn ei swydd, Dan, wnaeth e godi a wnaeth e weud, yym, chi'n gwybod beth, wedodd e, fi 'di dod o ysgol, dim ond fi ddaeth o'r ysgol fach 'na, fi'n mewn ardal Saesneg, fi yn, yym, a dewis rhwydd i fi oedd mynd tair milltir lawr yr hewl i ysgol yym yn yr ardal, ond fe ddewises i Bro Myrddin oherwydd o'n i moyn parhau gyda'n addysg rhyngddwyn Gymraeg, a dyna'r dewis gorau fi erioed wedi gwneud. A'r gwir yw, fan 'yn, dyle Dan fod fan 'yn heddi, yn hytrach na fi, achos fe yw'r disgybl. Ond i gael bachgen oedd yn siarad Saesneg i gyd adre, yym, wedi cael ei fagu trwy gyfrwng y Saesneg, wedi bod yn cymdeithasu mewn clwbiau pêl-droed, athlete, trwy gyfrwng y Saesneg, i deimlo balchder anhygoel yn ei Gymraeg. Nawr, o ran y cymorth sydd angen arnon ni, wrth gwrs, mae 'na heriau, mae 'na heriau yn wynebu, yym, chweched dosbarth ar draws Cymru, yym, fel pennaeth sy sy wir yn credu bod y chweched dosbarth yn yn allweddol bwysig o ran cadw'r Gymreictod, yn allweddol bwysig. Yym, chimod, fe wnaethon ni ymladd hyd hyd y diwedd i sicrhau bod y chweched dosbarth yn parhau yn ein ysgolion ni. Achos yn ein ysgolion ni, ni'n tyfu arweinwyr, pobl sy'n meithrin, pobl sy'n dod yn Gymry Cymraeg o fewn, chimod, sy'n mentora disgyblion, sy'n arwain eisteddfodau, pob math o weithgareddau, pwyllgorau dyngarol sy'n codi arian, yym, maen nhw'n teimlo, maen nhw, maen nhw'n aeddfedu, maen nhw'n dod yn unigolion, maen nhw'n dod yn arweinwyr yym trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. A chimod, mae cefndir nhw'n hollol amrywiol, ond eto i gyd, a mae hynny'n wir mewn lot fawr o ysgolion. Yym, ein heriau ni, wrth gwrs, yw yym, cynnig y ddarpariaeth, yn dyfe? Cynnig yr un darpariaeth a mae Chollege ac yn y blaen yn ei wneud. Yym, a hefyd, peidio plygu, achos, chimod, er falle bydden ni'n gallu gweud, o wnewn ni'r cwrs 'na, mm, mae bach o fe'n mynd i fod trwy gyfrwng y Saesneg, wel na, yym, os nad yw e i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg, ni ddim yn ei wneud e. Ond mae yna gyd-weithio'n gyffo digwydd, mae yna gyd-weithio yym, i ni mewn ardal yn gweithio gyda yym, Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ac yn y blaen. A mae'r cyd-weithio yna, a mae, Mae, mae'r ysgol uwchradd yn bwysig i yrru Cymreictod y colege 'na hefyd. Achos os 'y ni'n gweud, fi moyn i chi ddarparu cwrs amaethyddiaeth i ni, os nad yw e tw- trwy gyfrwng y Gymraeg, anghofiwch chi. Yym, a os, a wedyn, maen nhw yn, maen nhw, maen nhw'n darparu, achos maen nhw moyn cael yn, yn, yn, chimod, y berthynas 'na rhwng yr ysgol a'r coleg. Felly, ma', ma' 'na rôl gyda ysgolion Cymraeg i ddatblygu Cymreictod hefyd, y sectorau yym sydd o'n cwmpas ni. A dewrder i wneud y penderfyniad hefyd ac yn sefyll yn gadarn. Oeddech chi'n uh, yn cytuno'n lle yn cytuno, mm. a dyna'r dy dystiolaeth ych chi wedi ffundo fel comisiynydd? Ie, yeah, wel, fel ymgynghorau, da ni wedi bod yn ymateb i gynlluniau strategol um, sydd o safbwynt addysg yn cyrraedd hyd at un o'r bymthag oed, so mae'r awdurdodau lleol yn gyfrifol am addysg hyd at yr oed yna. Felly, um, beth sy'n digwydd ar ôl un o'r bymthag oed? Faint o gydweithio sydd? Ac wrth edrych ar yr cynlluniau da ni wedi gweld, mae yna chydig o arfer da, ond os da ni'n mynd i fod yn onest, dw i ddim yn meddwl bod yna dystiolaeth o be da ni wedi weld o gyd-weithio rheolaidd rhanbarthol drwy Gymru Ben Ballard. Dwi'n meddwl bod y Comisiwn Addysg Trydyddol ac Ymchwil newydd yn mynd i fod yn allweddol, oherwydd mae ganddyn nhw gyfrifoldeb am chweched dosbarth, Mae gennyn nhw hefyd gyfrifoldeb am addysg bellach a mae, dych chimod, pan oedden ni'n sôn am Pwllheli fel ardal eithriadol, wel mae cael sefydliad cenedlaethol sydd â'r gallu a'r cyfrifoldeb i yrru rhywbeth hmm. ymlaen o safbwynt addysg cyfrwng Cymraeg yn mynd i fod yn hynod bwysig am y blynyddoedd nesaf, dwi'n meddwl. Yeah. Gwenith fyna cyfeirio at y Comisiwn Addysg. Yn y CAC, chod, Beth ych chi'n credu yng nghyd-destun hynny felly? Be, be sydd angen cael ei wneud neu digwydd yn y dyfodol i sicrhau i gyrfhau'r sefyllfa Gymraeg um, yn y gyfundref addysg o 16? Athrawon. Ie, yeah, okay. um, mae athrawon yn hynod, hynod o brin um, ac yn fwy felly mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Um, a mae hwnna wedyn yn cyfyngu ar faint o bynciau um, sy'n cael eu cynnig a pha mor hyfyw yw'r pynciau yna. Ydy, mae o yn anodd cydweithio ym mhwng ym ysgolion. Mae hwnna eto yn gyfnod strategaeth, mae'n rhywbeth sy'n digwydd oherwydd yr, yr angen i wneud. Um, a mae eto'n dibynnu ar natur ysgolion a penaethiaid ac yn y blaen. Um, a hefyd sicrhau bod y cym, yr un cymwysterau ar gael trwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg, yn bod, nhw, bod yr adnoddau'r cymwysterau gyd uh, yn yn gyson yn wir bod yr y tegwch i bawb. Yym a hefyd o ran y teithio yym ma' er enghraifft plant sydd yn dod yym i Ysgol Dyffryn Gwenlliw o Flaenau Gwent yn cael eu costau teithio yn y chweched am ddim ond mae Mynwy yn mae'n plant sy'n dod o Fynwy yn gorfod talu tua pum can punt. Felly y dewis pum can punt i barhau mewn addysg Gymraeg neu mynd i goleg uwch y dosbarth. Felly, mae yna sawl maes yn does o ran ti eisiau edrych arno fo yn fan hyn. A falle, fel dan ni 'di sôn o'r blaen, y buddsoddiad yna mewn col- ysgolion, mewn chweched dosbarth mewn ysgolion... mm. ...bod yr un buddsoddiad sy'n digwydd i golegau yn cael ei roid i ysgolion hefyd. Fel eu bod nhw'n dod yn ganolfannau dysg ac yn ac yn helpu ac yn cyfrannu at yym yym miliwn o siaradwyr Cymraeg. Ti'n os chi am weirwe? Ie, mae rhaid i ysgolion i fod yn ddewr hefyd yn dysau i symud yr agenda yn ei blaen, achos mae yna duedd, chymod, i ni, i ni yn ymladd yn erbyn niferoedd mewn pynciau, um, rhai pynciau yn arbennig, yn, um, mae'r niferoedd yn fach iawn yn y pynciau, a i ni mewn perig o golli'r pynciau yna. Ond eto i gyd, fi'n meddwl, mae angen fwy o gydweithio rhwng prifysgol, rhwng, rhwng colegau um, a rhwng ysgolion, achos i ni'n gweld yn Sir Gar, yym Partneriaeth Addysg Gymraeg sy'n i ni'n cynnig tair ar hugain o bynciau yym trwy dair ysgol gyfrwng Gymraeg yym gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod y y pwnc yn cael ei gynnig pa- ta ba- bod e mewn pa ysgol bynnag, bod e'n y dair ysgol gyfrwng Gymraeg a bod y pynciau 'na wedyn bod plentyn ar dewis gyda nhw a bod hynny ddim yn golygu bod nhw'n mynd i fynd i ysgol arall ar gyfer y dewis, so mae hwnna'n digwydd weithiau yndyw e? A maen nhw'n meddwl Chimod, er enghraifft, gyda mi, yym, dwy flynedd yn ôl, o'n i'n mynd i golli tipyn o bobl i wneud peirianneg trwy gyfrwng y Saesneg mewn coleg, pan yym benderfynon ni ddarparu peirianneg trwy gyfrwng y Gymraeg yy ym Mro Myrddin, trwy gydweithio gyda Coleg y Drindod, digwydd bod, gyda Abertawe, gyda Champws Abertawe, a bod yn ddewr a gwneud y cam 'na, er mwyn bod un cam ar y blaen o'r disgyblion. Yym, achos mae'r disgyblion weithiau yn ffeindio unrhyw ysgys i drial gadael, ond yn sylweddoli wedyn, amser ni ni'n cynnig pethau iddyn nhw, dyma nhw, i ni, ni'n neud gore trwy gyfrwng y Gymraeg i chi, maen nhw yn, a maen nhw'n aros, chimod, yn anelu at gadw y plant sy moyn aros, nid y plant sy ddim moyn aros, chimod, ond y plant sy yn mynd i elwa o, o gario mlaen gyda'u haddysg. Angharad, felly, yn yr oes ôl pandemig, onid yw technoleg yn mynd i fod yn fwy o, o, o, o gymorth i, i golegau ac yn y blaen, achos mi fydd modd i gydweithio'n agosach sy'n ei feddwl wedyn y bydde, gydag ysgolion. Bydda, dwi'n meddwl, mae, na, mae gennym ni enghraifft, um, er enghraifft mae, mae yna ganolfan arbennig ar enw sgiliaeth um, yn rhan o grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn cynnig cyrsiau lefel A o bell i ysgolion ers tua 12-13 o flynyddoedd, felly dydy o ddim yn rhywbeth newydd. Yrm ella ar y ar y sgêl 'dan ni'n weld o rŵan mae o mae o'n amlwg wedi newid yrm ma' esgol yn rhywbeth sydd wedi datblygu dydi a a dwi'n meddwl fod y technoleg bendant yn yn chwarae rôl pwysig yrm ffeindio'r cydbwysedd 'na sy'n bwysig rhwng defnyddio technoleg i i yrr rhoi hwb i'w haddysg nhw a i gyfoethogi profiadau nhw yrm yn hytrach na bod o'n cymryd lle ella rywbeth fwy cyfoethog fysa'n digwydd wyneb yn wyneb 'lly. Yym ond yn bendant mi fysa fo'n medru... a mae o yn golygu yy cydweithio agosach rhwng ysgolion a cholegau. Yy Gwyneth, ga i jyst orffen falle gyda chithau gofyn chimod, fel fel swyddfa comisiynydd, lle fyddech chi'n hoffi'r drafodaeth fynd nesaf? Wedi'r hyn sydd wedi cael ei drafod fan hyn, yr hyn mae'r Llywodraeth yn wneud ar hyn o bryd, be fyddech chi'n licio fel cam nesaf? Wel dwi'n meddwl na un o'r rhesymau wnaethon ni ddewis gwneud y sesiwn yma yn nigwyddiad Coffa Aled oedd oherwydd bod ni'n meddwl bod pobl ifanc yn greiddiol i ffyniant y Gymraeg. Um, a mae angen ehangu mynediad i addysg chweched osbarth. Dwi'n meddwl, da chi'n gweld weithiau pobl yn tynnu sylw ac yn mynd â cwynion ymlaen ynglyn â sgolion yn cael. Um, ond da ni ddim yn gweld beth sy'n digwydd maes chweched osbarth. Cymraeg. Mae gennym ni bryder gwirioneddol, mae'r grŵp yma o bobl ifanc yn allweddol i gadw nhw yn rhugl ac yn hyderus a um, cynnal y profiad iaith nhw yn y byd addysg. A mae'r chweched osbarth yn bont tuag at goleg ac addysg uwch a mae rhaid i ni, dwi'n meddwl, roi pob cyfle i bobl ifanc Cymru i gynnal a chadw'r iaith. A a chyda'r Comisiwn Addysg Drydyddol, chi 'di sôn amdano fe, mae'n allweddol bwysig fan'na bod 'na gynrychiolaeth iawn ar y Comisiwn, nid dim ond swyddogion, yym ond bod 'na bobl o'r ysgolion, disgyblion, yym staff llawr dosbarth yn ran o'r Gomisiwn, ac fi yn poeni am hynny, bod 'na falle ddim digon o lais y bobl sy wirioneddol ar lawr dosbarth, a bod angen hynny er mwyn falle i weld rôl, chimod, y Comisiwn yym Addysg Drydyddol yn yn datblygu.